Essalowmaleýkim hormatly watandaşlar! Şu ýyl iki müň ýigrimi üçünji ýylyň altynjy noýabryndan on birinji noýabra çenli Ženewa şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň ýygnagy geçirildi. Ýygnak nähili? Türkmenistanyň meselelerini seretmek boýunça bäş günläp dowam etdi. Şoňa Prawozasitna organizasiýa Türkmen Helsinski fond gatnaşdy. Salowmaleýkimler geleniňiz üçin. Şu Ženewada nähili meselelere seredildi? Haýsy temalar gozgaldy? Şolar barada giňişleýin gürrüň berseňiz. Salowmalikim hemmäňize. Atamyrat bärde birneme ýalňyşlyk bar. Bu ýygnak iki hepde geçirilmeli, indiki hepdede-de bolmaly. A birinji hepdede üç günläp birinji, üçünji gün, bäşinji gün Türkmenistanyň meseleleri seredildi. Şol sanda beýleki ýurtlaram bar, Özbegistan, mysal üçin, beýleki ýurtlaram bar. Ýöne indi şu birinji hepdede Türkmenistana köpräk üns çekildi. Indiki hepdede-de beýleki ýurtlaryň meseleler çözüler. Bu dört ýylda bir gezek şuny ýaly şansymyz bar. Mysal üçin, geçen sapar on sekizinji ýylda geçirildi. Şu ýyl noýabrda geçirildi. Öňünden muňa taýýarlyk görülýär. Şu ýerde pursatdan peýdalanyp men hemmäňize sag bolsun diýjek bolýan. Sebäbi şu ýerde hemme siziň ejir çekýän situasiýalaryňyz şu barada aýdyp bildik. Şu güne çenli biz ýüzlenmedik ýerimiz ýok. Ugratdyk, aýtdyk, gepledik, ýazdyk. Sizem şoňa goşuldyňyz. Sizem öz YouTube kanallaryňyza, beýleki saýtlarda, nemelerdenmi, häli-şunda yzygiderli gürrüň geçirip ýördiňiz. Şu gezek biz owgana şu barada mart aýda jemi şu temalar barada hemmesini ýazyp ýetişip ugratdyk. Biziň Guramamyz Bolgarskiý Helsinskini haýyş etdik. Mundan başga ýene-de birki sany guramalary tabşyrypdyr. Ýöne biz şu meseläni has çuňňur, has soňuna çenli bardyk. Şo ýere baryp, özümizem çykyş edip, resmi delegatlaryny çagyryp, sebäbi olaryň wagtlary ýok köp sanly dokumentlary okamaga, diňe biziň ýurdumyzda. Hudaýa şükür, biziň saýt-eventimize ýigrime golaý adam gatnaşdy, şol sanda on ýurtdan delegasiýa we dokuz on Pravozashitnaya NGO diýilýän NPO-nyň wekilleri käwagt biri çykýardy, girýärdi, şonuň üçin jemi on dokuz ýigrimi diýýäs-de. Mundan başga biz gynansak-da şu gezek resmilere tankyt etmek rugsat berilmedi. Olar çykyş edende diňe Öz teklipleriňizi beriň diýip şeýle moderator şert goýdy. Şoň üçin birnäçe ýurtlar çykyş etdi, onlarça. Wagt neme munudam örän çäkli, bir ýarym minut bolansoň derrew derrew aýtmaly boldular. Ýöne Hudaýa şükür köpsi öňünden iki ýyldan bäri hemmämiziň aýdýan gürrüňizi göz öňüne tutup şony goşup ýetişdiler. Edil biziň diňläp aýdýan zatlaryny men derrew ýazyp alyp ýetiş ýazgyň hemme ýazgylaryň nemesine häzir size gysgaça aýdyp geçjek. Sebäbi umumylaşdyryp aýtsaň ýüzleý boljak bolýada. Sebäbi öz şo wagt gören eşden zadyňy şo wagt aýdyp geçseň has gyzykly bolar size. Ynha, mysal üçin, birinji Sudan çykyş etdi, ýöne gynansak-da, türkmenler resmi delegatlar bilen öňünden iş geçiren bolmaly, sebäbi käbir ýurtlar tankydyň ýerine ýüzle-ýüzle aýdyp geçdiler. Onuňam gürrüň bererlerine, ilkibaşda aýdanlaryna Türkmenistanyň delegasiýanyň göwnüne degmejek bolup, Biz sizi gutlaýas. Siz birinji gezek şu nemä goşuldyňyz, jogap berip otyrsyňyz. Şuny biz goldaýas diýip birazjyk göwünlerini nem etdiler. Onsoň gürrüň berenlerine käbir ýurtlar gaty konflikte girmejek bolup, Türkmenistanda bolýan işleri şony dowam ediberiň diýjek boldular. Mysal üçin, bilim sistemany dowam ediberiň, ýa-da saglyk sistemany, ýa-da obaň şertlerini şäher şehitlere çenli ýokarlandyryň, şuny ýaly teklipleri berdiler. Ýöne Kanada mysal üçin şeýle diýdi, Biz size teklip berýäs, umumy halkara yzarlamalary ýogatmak konwensiýa goşulmaga çagyryş edýäs diýip şony aýtdylar. Kanada ýene-de ýurtdan girip çykmak azatlygy hökmän derejede ýerine ýetirmeli. Beýleki ýurtlaryň tapawudyna bu Kanada näme diýdi? Täze pasport bermäge siz borçludyňyz. Onsoň aktiwistler we prawzaşitlikleri yzarlamaly däl we beýleki meseleler. Soň Çili goşuldy. Çili o-da diýdi, Konwent po pytkam nasilstven isçiznaweniýa, o bulary diri görkeziň diýen kampaniýany goldadylar. Muny ýaly bolmaly däl, adam ýitmeli däl, adamyň ykbalyny hemmämiz bilmeli, şol sanda raýatlaryň, Türkmenistan raýatlaryň özlerem bilmeli diýip, şeýdip teklip berdi. Daže Kitaý garyplylygy ýok etmeli diýip çagyryş etdi. Diýmek, olaram monitoring edip otyrlar, olaram seredýärler, bolýan zatlary yzarlap otyrlar. Soň Kosta-Rika ses we habar beriş serişdeleri azat bolmaly diýdiler we aýallar meselesi deňhukuklyk bolmaly, aýallar bilen erkekleň hukuklary we ýene-de şu ýurda girmek, çykmak, bulaň üýtgeşik teklibi şu dokumentlere siziň açyk mümkinçilik girip görmäge dokumentler açyk bolmaly diýýär. Diýmek, Şoňa eger o-da şo dokumental dokumentlary girmek, açmak, görmek azatlyk diýlende bolan wakalar barada bir zat sorasaň ministrerstwadan ýa MWD ýa bolsa beýleki saglyk goraýyş ministrlikden soranyna ýa-da statistika ministrlikden soranyna hakyky dokumentler elýeter bolmaly diý. Horwatiýa näme? Aýallar barada goldady we ýurda girmek, çykmak. Bu-da Ine şu biziň birnäçe hemmämiziň şu meseläni galdyrany üçin indi Horwatiýada şu zatlary eşdipdir. Ondan Kuba OON-yň tekliplerini ýetirmeli diýip çagyryş etdi. O-da bir örän wajyp teklip, sebäbi OON-yň tekliplerini şu güne çenli Türkmenistan göz ýumýar. Soň KNDR, Jibuti, Ýegipet, Estoniýa bular çykyş edenlerine aýallaryň meselelerini galdyrdylar. şäher we oba, ony men aýdyp geçdim. Onsoň Estoniýa, Finlýandiýa, Fransiýa bularyň halkara ugolovny sudy ratifisirowat ediň diýip çagyryş etdiler. Bu hem örän wajyp mesele. Henize çenli Türkmenistan bu dokumente gol çekenak. Onsoň bärde Türkmenistanda gynamalar bar diýip aýdyldy. Şo gynamalary monitoring etmek üçin halkara guramalara girmäge rugsat beriň diýip çagyryş edip, şu güne çenli rugsat berilmändir. Ýöne türkmen delegasiýa çykyş edende, şu soňky ýylda birki sany halkara guramalaryň wekillerine biz rugsat berdik diýip çykyş etdiler. Onnoň ýenem bir birnäçe ýurtlaryň galdyran meselesi internede has giň girmäge mümkinçilik bolsun diýip çagyryş etdiler we senzura bolmasyn diýdiler. Senzura diýmek özüňiz bilýäňiz birnäçe saýtlar, birnäçe internet ulgamylar Türkmenistanda girip bolanak. Umuman Türkmenistanyň internet meselesi siz özüňiz bilýäňiz örän pes derejede. Gambiýa dini barada meseläni galdyrdy. Siz bilýäňiz dini barada-da biz häli şu gününe çenli monitoring geçirip ýörüs. bu meselänem eşidipdirler. Indi Germaniýa we Irlandiýa örän giňişleýin teklipleri berdiler, olar diňe bir, iki, üç diýip geçmediler, alty, ýedi, ýedi-ä punkta çenli aýdyp ýetişdiler. Zähmete çekmek, o pagta diýdik, beýleki diýdik çäreler, şo barada gürrüň geçdi. Bu nezakonno diýip aýdyldy. Eger işe alynan alan bolsalar, işe aýlyk berilýän bolsa, onda işläp bolýa. Ondan başga, bu uje nezakonno privlečeniýe, prinuditelno diýilýä-de. Türme ýagdalary galdyrdylar we internet habar beriş serişdeleri Türkmenistana Gyzyl Haç gurama girmäge rugsat bermeli, ýene-de açmaly, öň bardy, soň gadagan edildi.

Indoneziýa agzap geçdi. Onsoň Irlandiýa ýene-de şu Twistleň we prozaşitnikleň hak-hukuklaryny depelemek bolanok diýip aýtdylar we žurnalistler, aktiwistler, prowazaşitnikler işlär ýaly olaň işine päsgel bermeli däl we olar hiç hili geçirilýän iş barada gysynmaly däl özlerini yzarlarlar diýip gysynmaly däl diýip Irlandiýa çykyş etdi. Italiýada şu türmelerdäki gynamalar barada aýdyp geçdi. Gazagystan sud sistemany formalaşdyrmaly diýip çagyryş etdi we ombudsmen institut diýilýär-de, ombudsmen instituty has berkitmeli, has kämilleşdirmeli diýip Gazagystan çagyryş etdi. Latwiýa, Lýuksemburg bular örän giňişleýin teklipleri berdiler. Ombudsmeniň roluny has doly ýetirmäge ugruna çykmaly diýdiler, sebäbi ombudsment özüňiz bilýäňiz, Türkmenistandaky ombudsmeni Gynamalar konwensiýasy, gynamalar barada konwensiýa goşulyň diýip çagyryş etdiler, gender nerawensitwa we Şu aktiwistleri, prawzaşitnikleri, oppozisionerleri yzarlamak üçin terrorist diýen nemäni ulanmak gadagan diýip çagyryş etdiler. Bu barada biz birnäçe gezek gürrüň etdik, daže ot Nurhayt Hananyçyň meselesindem press-relizde bir görkezdik. Luksemburg näme diýdi? Mežunarodnyý ugolovnyý sud şoňa girmeli diýdi. haýsydyr bir diskriminasiýa görnüşleri gadagan etmeli diýmeli diýdi, korrupsiýa barada iş geçirmeli diýip çagyryş etdi. Nepal bilim sistema serediň diýdi. Görýäňizmi, bilim sistema ozal gowy işleýän bilim sistema çöküpdir. Ýokary hili bilim bolmaly diýip çagyryş etdi. Inwalidler barada Nepal agzap geçdi. Niderlandy, Diskriminasiýa lýubow priznakow, onam aýdyp geçdim we spesdokladçik çakylyk bermäge haýyş etdi. Spesdokladçik diýmek, aýna mysal üçin, iki müň üçünji ýylda Immanuil Diko rugsat berilmedi. Imенно po prawozasşitnemu dwiženýu spesdokladçika ýol beriň, rugsat beriň diýildi. Onsoň Panama ýene-de şu aktiwistler we prawozasşitnikler we oppozisionerleriň işine päsgel bermeli däl diýip teklip berdi we gyzykly zat profsoýuzlar dikeltmeli diýýär. Ana, onam eşidipdirler. Profsoýuz barada kän gürrüň gidilenok, ýöne biz özüňizem bilýäňiz, şol profsoýuz Türkmenistanda eýýäm dargady. A Portugaliýa gyzykly zat, mugallymlara uçebnikleri, kitaplary berer ýaly, üpjün bolar ýaly etmeli diýýär. Görýäňizmi, edil şol, şo meseleninem eşidipdirler. Onsoň Toga diýen ýurt türmeleň beter doly diýip görkezdi we şo türmeleri azaltmaly, içine sanyny azaltmaly diýdi. Prawawoý reforma geçirmeli ki, Türkiýe döwlete degişli däl guramalar bilen işleşmeli, prawzaşitnikler bilen, aktiwistler bilen işme, işleşmeli diýip teklibi berdi. Aýalaň hak-hukuklaryny goramaga çagyryş etdi we habar beriş serişdeleri ýol açmaly, gendernoe rawensdwo diýýär, Ukraina gynamalar barada we çagalaň hak-hukuklaryny goramaga çagyryş etdi, Britaniýa şu iki sany konwensiýa gol çekmäge çagyryş etdi we söz we pikir azatlygy ýol bermeli, Amerika adwokat kömegine adamlaň mümkinçiligi has giň bolmaly diýip we türmelerde inspektorlar bolmaly diýip teklip berdi. Söz azatlygy, saýtlar köpelmeli, internetiň mümkinçiligi has giň bolmaly we şu ýerde interesni bir zady görkezdi Amerika,

Dokladlary ugratdyk. Şu ýerde doly-doly hemme keýsler barada aýdyp geçdik. Ýaňky ýygnakda wagt çäkli bolansoň, iňlis dilinde alty adam çykyş etdi saýt-iventde. Bärdäki oturanlaryň köpüsiniň atlary aýdylyp geçdi. Şu keýsler barada, şu ýagdaý örän wajyp, meseleleri çözmeli diýip aýdylyp geçdi. Şo ýerde on ýurtlaryň delegasiýalary oturdy. Olar ýazyp aldylar. Mundan başga, her haýsyna öňem e-mail bilen ugradyldy. Bäşinji güni tamamlaýyş zasedaniýa bolanda, bir zenan şol çykyş edende gysgaça, Ilkibaşda neme diýdi, Teklipleriň hemmesi göz öňünde tutulandyr, biziň dokladymyzda bardyr diýip aýdyp geçdi, ýöne o dokladda ol ýok. A mundan başga geň zat. Biz aktiwistler bilen we ynsan hukugy goraýjy aktiwistler bilen işleşjek bolup, şu ýerde, mysal üçin, bärde oturylan Eziz Mamedow, Atamyrat Saparow, Alişer Sahatow, Zarina Ahtyýamowa, Dursultan we beýlekileriň keýsleri barada aýdyp geçdik we şoňa ünsüni çekdik. Esasy problem nämeden çykýar? Türkmen migrantlaryň dokumentleri bolmansoň, bulaň ýagdaýy agyr. Gapana galan ýaly boldular. Ne o ýere barmak, ne bu ýere barmak, ne Türkmenistanyň konsulstwa gepleşmek ýagdaýly bolmansoň, bular şeýle agyr ýagdaýa düşdüler diýip, iki ýyldan bäri biz gygyryp otyrys diýip, şony düşündirdik. Bulara düşündiremizde, Okan ýaly bolanak. Mysal üçin, Eziziň mysalyny aýdýas, ine, dokumentini berdi. Yzyna-da berenaklar ýitirdik diýip. Eziz ýitirenok ony. Mysal üçin, şuny ýaly nemeleri bereňde, absurdny diýýär-de, absurdny diýip jogap berýär. Ýesi u kogo ýesi waprosy, pažalsta? Ger, ine, siz çagyryş etdi diýeniňiz. Çagyryş i talapyň tapawutyny bir tomaşaçylarymyza düşündirip geçsek,

Prawda za njih golosuyt. No opýat-taki, vse eti rezolýutsiýi, oni nosat rekomendatsiýnıý harakter. Oni ne nosat harakter obezatelnowa. Indi şu taýda aýtjak zadym, ine, Alişer, men, ine, Eziz Mämmedow, Zarina Ahtyýamowa we birnäçe egindeşlerimiz şu gije-gündizde bir halk bilen gürrüňdeşlik geçirmek platformalarynyň biri TikTok bolup dur. TikTokda göni ýaýlym, ýagny janly efir açyp, şo ýerde gürrüňdeşlik edenimizde käbir hökümeti goldaýanlar, diktator režimi goldaýanlar näme başardyňyz? Eliňizden näme gelýär? O gury halky güýmeýäňiz, halky aldaýaňyz, a ýene nämeler etýäňiz? Şolara ýüzlenjek bolýan. Eşiden bolsaňyz, näçe döwletiň ady agzalyp geçildi. Diýmek, şo ýerde biziňem goşandymyz bar. Şol döwletler ýatyp, şo döwletlerden gelen predstawitiller ýatyp, düýşünde görmäne haky ýok. Diýmek, bu zatlar monitorit edilýär. Diýmek, seredilýär, analiz edilýär. Ine, bulam bir biziň bir üstünligimiz diýsek ýalňyşmarys. Alişer söz soraýar. Alişer, aýdyber. Salam aleýkum ýene birez ekenmeňize i şu ýerde tuž menem atmyçuda. Bizler aktiwistida bizler govorim

zatlary aýdarlar-da, i, şu ýerde bir giden zat aýtdylar-da, bir giden ýurt teklip etdi bulara, to, što pahta ýyg, pahta zapret, soň prawozaşitniklar ili ži meždunarodnoý zatlary, nima ol organizasiýalary Türkmenistanyň içine goýbermek, i, wot eto vsýo oni

Şu ýerde ýaňy Atamyrat agymyzam aýdyp geçdi, Atamyrat Saparow. Näme başardyňyz, döwleti, hökümeti gollaýanlar diýenlere diýdi. Men şeýle diýeýin, men aralarda bir ýitendir, dört aýlap nemelere, efirlerde, zatlarda meni gören däldirler. Çünki turizm bilen meşgullanyp biraz. Öňki SNG, SSR döwründen daganlar, zatlar Orta Asiýadakylar kimin Türkmenistana ýaşap giden ors, belarus, gazak, gyrgyz doganlarymyz nä turizma, dynç almana gelenlerinde käbiri soraýarlar-da nirden, nirden, käbiri ýaşap gaýdanlar bar. şolaram aýt, biz diýýär, ýaşajakdyk, gowudyr diýýär, öňler diýýär, ýöne diýýär, şu SSR dagany bäri diýýär, hiç Türkmenistan düzelmedi. Ýaşlarymyz gabat gelýär, türkmenler, ýaş oglanlarymyz, gyzlarymyz, gelinlerimiz, olar bilen kämahal oturyp gürleşýär, sada etýär. Käbiri tanýar, käbiri meni tananok. Köpden bäri bir ýaşap ýören bir gelneje bar, Türkiýede indi, Türkmenistana gaýdan. Şo gelneje aýtýa-da, Men diýýär, gaýdamda diýýär, Türkmenistandan diýýär, haçan Türkmenistan düzeler şonda gelerin diýip gaýtdym diýýär. Haçan düzelse gelerin diýip gaýtdym diýýär. Häli şindem düzelenok diýýär-de. Menem hiç zat diýmedim. Ýöne şol ýalak diýýän adamlar kän gördüm öz durmuşymda. Çünki bizem Türkmenistandan çykyp gaýdamyzda soňky gezek, haçan Türkmenistan düzelende gelerdik gaýdyp. Ýöne gynansak-da otursak, agzymyzy sesimizi çykarman, agzymyzy ýumup sesimizi çykarman otursak, alkyşlap otursak, ýalňyş etýän işlerine hem alkyşlap otursak, bul işler hiç mahal düzelmeýär. Agyna ak diýmek, garasyna gara diýmegem gerek arasynda. At çapdyraňda-da, mysal üçin, at çapdyraňda şoň julawyny tutup uprawlýat etmeseň, aty öz başyna aýlawda özbaşyna çapybilmeýär. Şonuň üçin her bir zada baş gerek. Men tankytlamak, hökümeti tankytlamak diýilýän zat men erbet zat dälmikä diýýän, ýalňyşyna ýalňyş, dogrusyna dogry diýmäni, i watandaşlara-da tawsyýam, maslahatym, dogry sögünmän, bir mähir, mylaýym söz bilen aýdyp düşündirmem bolar. Ýöne Gelejek budushi na naših rukah diýjek bolýan men. Gelejek biziň elimizde. Biz gülletmesek, biz ösdürtmesek, aw biz agyna ak diýmesek, garasyna gara diýmesek düzelmezmikä diýýän. Şu edilýän işlerem diňe biz üçin diýip pikir etmesinler bizi görýänler, bizi yzlaýanlar, bizi syn etýänler. Bu gelejek üçin, bu ýagty şöhlendirilime bir ak ýollar bilen ýöremegimiz üçin, geljekki nesillerimiz gowy günlerde ýaşamasy üçin alada edilýär bu zatlar. Nadýa Ýüsemýanowa düşünensiňiz diýip umyt etýän janlaryňyz sag bolsun siziňem ýygyndaşlar alyp barýan işleriňizde üstünlikler arzuw etýän hemmäňiziň janyňyz sag bolsun. Siz beren gürrüňleriň üçin köp köp minnetdar. Hawa, watandaşlar, görşümiz ýaly, Ženewa şäherinde Türkmenistanyň meselesi boýunça on ýygnak geçirildi. Prawozaşitniklerimiziň aýdyp geçişi ýaly, ýagny men öz dilimden, öz sözümden aýtsam, ýagny uly bir sepgit diýsem ýalňyşmaryn. Sebäbi şonça döwletiň, şonça milletiň üns merkezine düşmegi Türkmenistanyň eýýäm bir üstünlige tarap ilkinji ädimler diýip bileris. Iň bärkisi, ine, ýaňam belläp geçdik, prinuždýonnaý ekspluatasiýa, ýagny mejbury ýagdaýda zähmet borçlulygy, ýagny pagta çykyp pagta ýygdyrmak edara-kärhanalaryň işgärlerine. Indi şol zatlar ýyllardan bäri dowam edip gelip otyr. Türkmenistan garaşsyz bolandan bäri hatda ýaşulular tassyklap biler, SSR döwürlerinde-de bardy. işgärleri, şeýle hem talyplary pagta ýygdyrmak nemesi. Indi rusçalap aýdanda, ýesli my smogli dostuçatsa do neh, şolara çenli neme edip bilen bolsak, arzymyzy düşündirip bilen bolsak, diýmek, indi Türkmenistan hökümetine näme galýar? Şu dünýä guramalarynyň, dünýä döwletleriniň çlenleriniň beren tekliplerine adekwatnyý ýagdaýda oturyp, pikirlenip, düşünip, Oba halka bähbitli bolan, ýöne gözboýagçylyk üçin däl, ine bizde hakykatdan hem demokratik institutlar işleýär, adam hukuklary bozulmaýar, erkin hereket etmek düzgünleri bozulmaýar diýip görkezmek üçin däl-de ane, hakykatdan hem halka bähbitli çözgütleri kabul eder diýip türkmen hökümetinden umyt edýäs. Ýagny beýleki tarapdan seredende şonça döwletiň üns merkezine düşmegi eýýäm Türkmenistan häkimiýeti üçin bir minus diýsek ýalňyşmaýarys. Şonuň üçin zamecaniýa, zamecaniýa almak bir gowy zat däl. Ine, mysal üçin, okuwçy diýeli, mekdepde hem sapakdan gaçýan bolsa, sapaga giç gelýän bolsa, o ruçkasyny öýünde goýup gelýän bolsa, sapak okamaýan bolsa, zamecaniýa berilip otursa, berilip otursa, eýýäm näme, dolkyp ýesip ýesek. Edil şoň ýaly ýagdaýda, ýaňy Täjigül Sazakny sanap geçdi. Türkmenistan boýunça näçe minuslar şu ýerde sanalyp geçildi. Iň bärkisi erkin hereket etmek boýunça belki görensiňiz ýakynda tiktok efirde Alişer Sahatowyň tiktok efirinde gyrgyzystanly bir aýal maşgala geldi. Situasiýany deňeşdirmek üçin doly anyklamak üçin deňeşdirmek gerek ýagny biz deňeşdirme geçip gördük şo taýda. Gyrgyzystanda zagran pasportyňy almak näçe güne çekýär diýip sorag berdik. Indi öňinçe men Türkmenistana aýdyp geçeýin. Türkmenistanda şu gün bismillah diýip zagran almak üçin migrasiýa barsa, eline talon berilýär. 13 aý soň, bir ýyl, bir aý soň gel ine oçuryň şul diýip talon berilýär. Gyrgyzystanda şu durumlar nähili, nähili seredilýär diýende, uskorennoý warianty diýýär, ýüz dollar töleýäň diýýär, elbetde tölegli, ýüz dollar töleseň diýýär, üç günde diýýär baryp alyp bilýäň diýýär. Tolly uskorenny wariantynda elli dollar bilen diýip on on bäş gün aralykda eger muhtyna aljak bolsaň diýip uzagy diýip bir aýyň içinde diýip eliňe zagran pasportyň alýaň diýip näme gyrgyzystanyň näme üýtgeşik ýeri bar ýa tebigy resursdamy ýa başga ugurlar tarapdamy ýa mümkinçiligi ýokmy bilkastlaýyn edilýär şo halky ezmek üçin ruslaryň bir sözi bar sazdaway defitsit i nabiwaý cenu diýýär. Gytçylyk emeli ýagdaýda döret-de, nyrhy galdyraber diýen düşünjä eýerýär bu türkmen hökümeti. Gynansak-da. Näçe gyt bolsa, mysal üçin, men, maňa pasport gerekmi? Men ýüzlenip başlaýyn, Tanyşyň ýokmy? Maňa zerur pasport gerek bir. Birki aýyň içinde alyp bolmazmyka diýip. Ýagny korrupsiýa ýol almak üçin emeli ýagdaýda düzülen struktura. I bu günki günde şol minuslara şu dünýä guramalary, beýleki döwletleriň wekilleri şony ine şul minusyň, ine şul kemçiligiň diýip aýdyp bilýän bolsa, şol adamlardan minnetdar men. Nurmuhammet aga söz gezegi sizden, aýdaweriň. Sag bol, sag olasyn brat. Menem Zarinaň aýdanyna goşulyşýan. Annadurdy Täjigül köp sag boluň, etýän işiňiz gaty gowy iş. Dowam ediň işde üstünlik gazanyň ha meňä size etjek arzuwym ol düşünmeýän adamlar düşünmejek bolýarlar hakykatdan edilýän işler görünýä siziň saýtyňyzy seretýän adamlar görmelem bilmelem şoň üçin ol tankyt etjek bolýanlar ýa garalajak bolýanlar olar göripçilik edip etýär diýip pikir etýän. Indi ýaňky onuň Ženewadaky geçen türkmen meselesi barada, ýygnagy barada Türkmenistanyň beren otçodynda, onnoňam siziň çykyşyňyzda şo Türkmenistandan soň beýleki döwletleriň berýän teklipleri bar. Meni bir begendirýän zat, sen sanap geçdiň Täjigul köp döwletleri.

Diýmek materiallar bilen tanyş. Türkmenistanyň diýmek ýagdaýyny bilýä. Şoň üçin aýtýan zatlary gaty dogry. Hakykatdan Türkmenistandaky kemçilikleri aýdyp geçdiler. Goý her döwlet bölek bölek aýtýanam bolsa onda şo diýmek ki hemmesini bile jemleseň şol umumy Türkmenistanyň doly hakykatdan içinde bolýan wakalar hakykatdan Türkmenistanyň ýaňky ýagdaýy doly şol wakany, Türkmenistan akwakany berýär. Her döwlet birdir, ikidir rekomendasiýa berýänem bolsa, ýaňky aýdyşym ýaly, hemmesini jemleseň, hemme döwlet ýaňkyny. Ol Türkmenistanyň doly kartinasy. Ynha şo hakykatdan begendirýär, diýmek, siziň etýän otçetligiňiz ýa hem beýleki bilýän men, beýleki insan haklary goraýan guramalar bar, olaram berýär, ýaňky Birleşen Milletlere-de, OBSE-de, öz ýaňky dokladlaryny, şolaň hemmesi hakykatdanam diňe Türkmenistanyň öz berýän atçoty däl, a ýaňky siziň etýän işleňňiz barada, siziň berýän informasiýalaňňyz barada şondan netije çykarýarlar. Näme üçin diýseňiz, Türkmenistan öz kemçiligini aýdanok ahyryn dokladynda. A şo kemçilikler bar diýip rekomendasiýa berilýär. Tankyt edilmese-de, ýöne şo mesele agzalýar. Ol eýýäm ýaňky Türkmenistandaky şo ýagdaý bardygyny görkezýär. Ýöne ony çykr etýän eýleki döwletler berýän rekomendasiýany nirden alýar? Siziň ýaňky otçýotlaryňyzdan, siziň dokladlaryňyzdan alýar. Dogry aýtýaň, köpden bäri şu oglanlardan ýygnalýar hakykatdan ýagdaý. Näme üçin diýseňiz, ne siz, ne biz ýurduň içine barybilemzok, ýurduň içinden habar almagam bize kyn, Ýöne ol oglanlar gatnaýanlaram bar, dogan-garyndaşlary bilen habarlaşýanlar bar. Olar ýagdaýy bilýär, olar ýagdaýy berýär. Şonuň üçin şol adamlara-da, şol biziň watandaşlarymyza, şu ýigitlere hemmesine sagbolsun aýtjak bolýan. Şoň näme üçin diýseňiz, Ýaňy Ezizem aýdyp geçdi, şo biz hemmämiz sesimizi çykaryp oturmaly däl, ýaňy her kim öz ýagdaýyny Ýöne bir Eziziň aýdanyna bir zat men iki elim bile goldaýan. Ol hökman hapa söz bilen, agzyny hapalap tankyt etmek ol gowulygyň ýagdaýy däl. Normal sözler bilen, hakykat ýagdaýat, onnoňam tankyt diýilýän zat ol garalamak däl. Tankyt hakykaty aýdylýar. Ýöne biziň döwletimiz bir normal döwlet bolan bolsa, o tankydy özleri üçin bir garalamak hökmünde görmeli dälde, şondan netije çykarmajak bolmaly. Şo kemçilikleri ýok etjek bolmaly. Ynha, şol esasy biziň maksadymyz. Ynha, şonda döwlet hakykatdan demokratik döwleti bolýar. A bu beýdip ýöne adamlar öz ýagdaýyny aýdyp ýa öz kemçiligini, döwletiň kemçiligini aýdanda, çykyş edende, olary duşman hökmünde görmek, bu uly ýalňyş. Men şu ýerde goşaýyn bir azyrak, ondan Ahmet sen soragyňy beriber. Ýadyňyza düşýärmi Nurhat Çaryýewiç, öňler türkmen delegasiýalar eger siz ýa biz çykyş edemizde terroristler, nämeler diýip ýamanlaýardylar. Bular hemmesi aldaçylar, bizi aldaýarlar, sizi aldaýarlar diýip, kem-kemden şu komandny iş bolansoň, hemmämiz bilelikde şu işi alyp baransoň, kem-kemden biz olary öwretdik.

umydymyz bar. Muňa kim bize energiýa berýär? Siziň alyp barýan işiňiz, biziň alyp barýan işimiz. Eger kem-kemden damja-damja neme eder diýerler-de, kem-kemden bu hökman çözüler. Örän kyn bu işler. Ýöne haçanda biz Nurhat Çaryçyna öz maşgalasyny mysal görkezsek, näçe ejir çeken maşgalalary bar. Näçe biziňkiler ejir çekdi. Şunuň ýaly sizem ejir çekmäň diýip, bizem şunuň üçin siziň nemäňizi eşdemizde ynsanperwerlik bir kömek edeli diýýäs. Ine, biz şundan geçdik, biz şu şundan nemäni öwrendik, tejribämiz bar, şoňa size-de görkezeli. Isleseňiz ediň, islemeseňiz edmäň, ýöne biz şundan geçensoň, sizem biz ýaly diwara maglaýyňyzy urmaň, size neožidannyý bir zatlar bolmasyn, eger isleseňiz şuny ulanyp bilersiňiz diýip, size şu teklipleri berýär. Siz bolsa şuny başga neme istoçnikler bilen, çeşmeler bilen deňeşdirip, ondan ulanyp bilýäňiz, ynanmasaňyz. Şonuň üçin käbirleri siz bize şeýle maslahat berdiňiz, oňa girme, muňa girme diýip aýdýaňyz. Isläniňiz. Şu ýerde töhmet atýarlar diýýärler, beýleki zat edýärler. Hemişe-de şo bar. Nurhan Çariç, ýadyňyza düşen bolsa, ilkibaşdan hem şo bardy. I şo bolansoň biz ýigrimi-otuz ýyldan bäri şeýle ýagdaýa düşdük. Gaty dogry aýtýaň.
Şoň üçin Ynha, eýleki guramalar bar ýurt daşynda. Olaram ynsan haklaryny goraýas ýa ýurtda bolýan zatlar tankyt etýäs, şoňa garşy hereket etýäs diýýärler, ýöne diňe ol iş bilen däl. Eýleki NPO-lary garalajak bolup, olara ýaňky diňe özleri akçaguş bolup, eýlekileriň hemmesi ýalan sözleýär ýa iş edenok zat diýip, ine, şo zatlar zyňmak gerek. şondan ýokary bolmak gerek. Gaýta biri-biriň bilen, hemmämiz bilelikde, goý olar öz ýoly bilen, siz öz ýoluňyz bilen, eýlekiler öz ýoly bilen, ýöne ünsüni, küýüni diňe şo režime garşy hereket edip, biri-biriňizi ýöne ýere sokmak bilen ýa ýok etmek bilen hereketlenmeli däl-de. bar güýjüňi, ünsüňi režime garşy. Ana şu şeýdilse ýaňky seň diýişiň ýaly täjik ol täjikler aktiw täjikler agzybir agzybir bolmak gerek. Bile hereket etmek gerek. Hökman birleşmek diýilýänem däl. Birleşse birleşmäne ol oňa ýetesi zat ýok. Ýöne ýaňky aýdyşym ýaly her kim öz ýoly bilen. Ýöne ýoly ýaňky režime garşy bolmaly. Biri-biriňe ganym bolmaly däl. Ine meň aýtjak bolýanym. Sag boluň. Gaty dogry aýtýaňyz Nurmuhammet aga. Beren gürrüňleriňiz üçin köp köp sag boluň. Söz gezegini Ahmet Rahmanowa geçirýäs. Ahmet aga aýdaweriň, diňleýäs. Zdravstwuýte, Wy uporno idete etim putem, tem ştoby pokazat istinnuýu kartinu Türkmenistana i vseh ýego graždan na dannyý moment. Naskok eto vse serýozno.

guramalar bilen işleşmäne, gürrüňdeşlik geçmäne, aktiwistler bilen dialoga girmäne biz taýýar diýip, ýagny söz berenler. Indi şu taýda Türkmenistan hökümetine ýüzlenmän, Türkmenistan hökümeti, biz efir açanda gelýän birnäçe watandaşlarymyz, kemsidemizak, şahsyýetine ýetemizak watandaşymyz diýen köpüsiniň ady belli däl, ýüzi belli däl, gelýärler, oba dialog geçjek, konstruktiwny diýip. Oba öňüne faktlar goýlanda şul şul şul kemçilikler bar diýende jogap bermäge derek jogap ýok sebäbi ýok ýalňyş diýýäniň diýip bilmeýede oba siz watan dönügi siz terroristler aý has edepsizler aý ejeňde bajyň ýene bir zatlar oba şahsyýete ýetmek ine şoň ýaly faktlar bilen gutarýar Türkmenistan hökümeti eger konstruktiw dialoga girjek bolsaňyz ilki bilen biraz rak instruktaž geçiň köpçülikde özüni alyp barmak metodlary boýunça instruktaž geçiň. Biz konstruktiw dialoga taýar. Gürleşeliň, oturalyň, oba näme kemçilik bar, ine kemçilik şunda, şonuň çözgüdi nämede diýip mümkin sorarsyňyz, ýa şu kemçiligiň döremegi nämeden döreýär diýip biz sorap bileris. Dialoga geliň, gürleşeli, biz adam ýerimizak, şahsyýetimize ýetemizak. Hormatly watandaşlar, Tomaşa edeniňiz üçin köp köp minnetdar. Ýene bir gezek prawozasitniklerimize minnetdarlyk bildirýän. Gymmatly wagtyny ýitirip Ženewa gidip şo ýygnaga gatnaşyp kak bu rusça aýdanda atstaýat naş prava diýilýäda şo bizde döwlet tarapyndan häkimiýet tarapyndan göýberilen kemçilikleri dile getirip aýdanlary üçin prawozasitniklere ýene bir gezek minnetdar. Hormatly watandaşlar pikirleriňizi kommentariýalarda ýazyp bilersiňiz. Zuma gatnaşan watandaşlar sizede Ullakan minnetdarlyk hormat goýup geleniňiz üçin. Ýene-de görüşeris. Hormatly watandaşlar, görüşýänçäk, hoş sag boluň, saglykda görüşeliň.
Sag boluň, hemmäňize agyryýalkasyn sag boluň.
Sag boluň, minnetdar.